vawiin hian lui te kan theh kang dawn a pathum kan nia a hmasa ber mi saw u hruai a hnung chiah mi hi sangdu a nia bung tha ta vut mai le chapal ka bun si rep hian nal duh khawp mai zen zel. Ui a dang pawn la awm hei. Umm hei te. Kai kua ngun leh ta. Kha ma chung ka lo lak sin. A patil tawlh tlem kan man tlat. An tak leh lo ang. Na chin an VCP kan man tawh tuna. An hei chu secretary vel ni lo ang. Tira ka. An secretary vel nia. Bag a ngheh ve khawp mai. Kawng an vek thei helai teah hian birh ngar ngar. Khut a hu lo theh leh ngar ngar a chak tha per per khawp mai. Chuan chuan chuan zawngte fian la hmu lo tan hei hi zawngte fian zawngte fian a ni zawngte fian. An kalna lamah hian tui hi tam em em lo va, mi hian min lo theh khalh tawh bawk a, hma a hma kar vel a niang chu chuan li tha ang deuh hi chuan lo theh ngar ngar mai a, kawng hi a hriam em em bawk a ni.

umm hei pawh hei chhawt chhawt kha chu perso umm he te pawh hi inlo awm a kan man ve nual ta mai e li tlem te kan la eng lo a a hmasa in min min lo khalh tawh bawk nen haihan nuai leh hram hram a tan ti leh a ni a kang chak tawh ziah hi aw tun chuan. tah pawh hian kan dah leh nual tawh bawk a hei hi a la khat lo nasa vei vei bawk a ni leng hun kan nei ah chuan a te ho hi chu tiang te reuh te te ho hi chu chhuah zel tur a chi thla a awm loh se kha dive dive dive dive a ni kha hei lah hian engemaw che a awm a aw kaikuang tho a ni hian. Lo che ve a hei te hi. Kaikuang bus a nia tiang hi kan la ang a awm em aw ka chu ka hre lo va test e lo va awm tha ve um chho lamah ti mai la tih kha um khawih mai la ti heta pawh hi a bus dang a awm a hemi kaikuang bus dang hi kan la leh ang.

Umm thu deuh pakhat a awm ah rawn dive thla hlawl hela bang an paih chhuak a chuan a tui luan thlak mai hei hian kan dang ping hmak a hetah hian. te hian khutah khuan a luang chhuak thla leh ta heta lut loh hian a thehna tur kan lo ken hi a duh aina te hret a ni sial ve hrim hrim ruah sura tawmhulna tawk vel chu a ni hei hi a leng zan kan lut chho thin hrim hrim teh ang hmu vei khat kalna ania helai hmun hi ah pichiu a bil ziak mai a eng nge mawni sate vel chu-- a tum ve thin em maithei a nalh reuh lutuk he thing in veh dan te hi umm mit lawng in hmu lo a nalh in ti ve lo maithei umm hei hi mi khat thla ka la ang sei duh em a kham tlat hnung hnuai lam tang kan en ang. He he mi englo lama he rawn chhuk thla zawk rawh i hnung lampang i ding lampang deuhah khan i rawn hlawm thla nge aw. Zawn a hawp peih vel zing rih hmel rau phui si. Te nang hian lo nia awih ru zek a nia. Um. Anuam bi a in fit zek zek hle.

kaikuang leh chakai leh dive dive chu u chang kha a ni mai e heta hi sanghal nge saza ka hrelo sakhi chu nilo a lian lutuk hei i sate hnu tih vel te tiang te pawh a awm ve nual mai tiang te tiang te. Hei, tlai hi sahnu awm. Sanghan pawh nan tha dawn ni tawh kai. Van ropui dawn ve kha en chak tuk. Ni ve thei. He lampang hi ngatinge lui dang zawh hrim hrim pawn leng kir hi awm ve ziah le. An ropui ve dawn ana. Eo. I va ve. Kuk thingkung ding par a sin. Eh, hemi hi nen a sawi a, hemi khan sangha ber pawn a awm a, tukhuai tangin ka lang lo. Hemi hel na maw? Sawt lampang saw a nih hmel. A sang rak. Ai ni sa lampang phel hi kham a pawr rut mai. Pu thei hai a ni hei hi. A pu that thei. Ram thei hai lo a mi hei hi. Tro. A kung ngil zar mai. Tlak palh feih chuan aw damdawiin vawm thlak khan deuh tawp mai. Thei hai maw? Khawi. Sawi. Ai hei heta mi zawk hi. Lengkir sir kha nia ke lawngin kan phei thin chap chapal nen chuan den ru dawn tlat hei a phishi thiam aw e ka phei ngam chiah tawh dawn mun le saw a dang er lutuk dang er ka tih chuan danger han leh deuh tawp mai a. Hei sa vel chhung kal ve tho nia bel ve em hetero saw ta saw kham pui em em mai a awm a saw ta saw hei thei hai kung hania a ngil tha khawp mai len pawh lian ram phei ve dawn em

Ka hnuai hi kham pang sang lutuk kha nia tlak palh vek chuan riang tuk hei che dul dul thei leh chuan saw hei hi ka phei tan na lampang kha nia hei rah tur hi awm tho nang a mahse fim khur tuk hi awm lo a ni kei pawh hi ka hlau ve deuh a tlem chuan saw lai tawp zawh

Thate khawr deuh e, khai a, a va bung ve. Saw lai tang saw chuan a in pawh thlak zai zai theih dawn tho ni saw. Tin rat thlak mawle a, saw, saw lampang phei saw kham saw mawi lutuk ringawt. A ri her her mai. Engemaw ni takin.

ka lawn chho kher lo mai a ka peih kher hlih lo a thlak em em em mai a thlak tih a ni hi lei hi lungpuk a awm bawk a hetah hian kaw chhek chhek a awm bawk a tiang hi tam mai a man lai tak hi tih la neh rasa thin a a indaih lo ve ang reng bawk a hei. An kal pelh chu a heti rat rat zel hi a ni. Heti hian chutang hian tui lawnna hi tian kan la pênga tunah hian hei hi tlai tih hi ka hawng a. Hei hi kan sawn a ni. Chapal nen ka la nal duh khawp mai. An chho liang. Hmm. Khi ta kan hma pakhatin lo han theh leh mek a. Hmm. thaw chu lian deuh khap mai lung in phum ru tih vel hnuaiah hian an awm duh sia thapui thawh hi ngai ve thin sia heta pawh hi puk puk chu a awm ve deuh nelh nelh mai a tawm ruah sura tawm hul theih na tur ang chi chu kang tha tawh khawp mai he mi chin. Hi a inchim kha ania umm man leh hlauh bur chan ve chu a tling ve ta aw chak ai hepa hi vak zet zet mai la. Ah, hang khung fin vek ani. Kang tha tawh tak ani. Ai kong pe te hian. A te chhe lo.

tir ber dawt tu kan thleng a lo khat leh liau tawh fimtan dik dik zawk chuan hei love love in awm dangdai ve em a sino kan let chho mek a tunah hian kawng an chhuak chho tep phei nalh ka ti lutuk a kal lamah pawh khan. Camera hi chuan nalh lo hrim hrim ta mite hmuh te in lo chuan chho ta fang fang dawn ni in thlen huna kan man zat kan ti lang man ve nual tho mai a tro